Ae mina iza swaka Chauke aka channel ya swaka Chauke TV ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe vanhu lava sapota ku channel ya swaka Chauke TV um ma swi ta ku wani mukhesa i ku ti channel leti tele ka YouTube mara mi decide ku ta mi ta subscribe ka channel ya mina hambiswiritano a hi channel ya mina ni ri wexe i channel ya ya hina hinkwenu uh, hi ndlela leyi loko u ri na complain kumbe advice kumbe swin'wana swo karhi leswi u tsakelaka ku ni lumaka ndleve ka swona wa ni khumba ka 076 324 9926 076 324 9926 ya mi ta ni whatsappa mi ta ni kuma ka facebook ka swa ka chauke mi ta ni kuma aka mm, email ya ka email address caku isaya gmail com ya hi ndlela yo fana na leyo so matsonga ma changana na khensa swinene ku va mi mi mi mi mi ni hlawulini aka matsonga mi kha mi ni vo mi kha mi vona ti-content ta mi leti ni ti xerhaka laha ka youtube na n'wina so namuntlha no la ta just ku mi tsundzuxa hi ku soli makamu va ta va va ri

hi January va kha va swi upload upload just ku komba komba kahle ku mhaka leyiwani ya hanya mhaka ya mapele mhaka serious so a ku ri xitsundzuxo ka mina ka mhaka leyi na ku xana matsonga machangana hi ku ya hi leswi mina ni nga swi vonisa swona va react njhani endzhaku ka loko va twe ku solomakamu u ta va a ri ka giyani land of blood okay.

A ku se ku vulavula mitiru, mina n'winyi wa yona ni ti pfaleli nomo. N'wananga tlharihile, n'wananga teka tlango. Ma vo? Ku ri ni kota ku twisisa ku so ni makamu lexi nge le ku n'wi vulavuleleni eka nkarhi loyi hi nge le ka wona i i mitiru ya yena because ni pfumela ku ku va va n'wi hlawuleni ka Giyani of Blood swi nga endla ku maybe qualification yi nga ri kona loko ku ri ku na ti qualification leti ngheniwaka hi tona. Mara va yi va ya yi cheka ku Solly Makamu i munhu wa njhani, xana Solly Makamu wa fit-a ku va a a a a a wela ka Giyani Land of Blood na kumbe a a a wela ka vaekiti lava nga ta joyina Giyani Land of Blood na because eminkarhini yo tala loko hi lava mintirho hi fanele hi rhanga hi interview-iwa na swin'wana na swin'wana va hi vutisa vutisa ti-question na swin'wana na swin'wana ma yi vona so but ivi ku va na leswiya swa ku va ta va ta ku teka straight va ku okay wena wa fit-a for position leyi hi nga na yona. ma vo so va ta va ta ku teka it's a, it's a blessing hi ndlela yo fana na yaleyo so reaction leyi ni nga fika ni yi voka matsonga machangani loko va twi ku dyiwa nsolo makan'we um u ta va kha joyina galland of blood ni voni va kha va reacta positively um va kha va sapota jiwani kumbe ku komba ku i khale va ri na torho ra swo sweswo swa ku jiwani ingaku va nga n'wi vona a ka t v ku nga ri ka galland of blood kumbe just ku ri ka t v ma ya vona so i mhaka yin'wana ni nga fika ni yi vona ni ba mandla ni velela ka ka ka ka ka team jiwani ni ba mandla ni velela ka matsongo machangana lava sapotaka jiwani hi ndlela yo fana na yaleyo because ntirho wa mina i kulisa xichangana i kulisa xitsonga i kulisa tinqambi ta ka hina i ku kulisa na munhu un'wana na un'wana loyi a nga mutsonga kumbe munhu un'wana na un'wana um loyi a nga le ku ringeteni ka swilo swo karhi leswi swi nga ta n'wi pfuna for mundzuku kumbexani vanhu lava yisaka titalenta ta vona ku ya mahlweni ma yi vona so matsonga machangani mi ni ba mandla ni velela ka vanhu hikwalaho va nga nghena ma subscriber a hi yeni hi na ku langutela ku loko march yi hela kumbexana before march yi hela solo makaya mi ta va kha hi va vona aka gianland of blood hi ndlela yo fana na yaleyo inkomu